Selamat datai ngagai channel Tapang Bekumai. Diatu kitai begulai baru enggau Tapang Bekumai ba jerita antu.
Yah oha tabi peninga selamat datai. ngagai channel Tapang Bekumai. Diatu kita begulai baru enggau aku ba jerita antu. Nyadi jerita kitai ke sekali tu peninga agi jerita antu Bukit Mejau. Tajuk jerita kitai ke sekali tu iya nya Dikumai Antu. Babi Penginang. Jadi peninga sebedau nya ngagai kita ke empai agi nekan butang subscribe tauka langan. Jadi tekan meh butang nya peninga enti kita empai nekan butang subscribe. Butang ke ba baruh video tu Butang ke bewarna mirah. Enti iya agi mirah dipeda kita peninga, nya reti iya bedau ditekan. Tekan meh butang subscribe, nya ke tanda kita nyukung channel kita Iban, channel Tapang Bekumbai. Enggau ngambi kena masa ujam kitai peninga, nyadi beketu meh bunyi jerita Entu Bukit Mejau di Kumbai Entu. Babi penginang. Aram meh kitai sama ninga. Tapang bekumbai nusi ke kitai jerita antu. Oha.
Antu Bukit. Majau.
Aun ti sebuat ke kami neh ka bejalai sebelah kampung. Dia matu sigi tumu nyediaka semua utai ke ka dibai iya. Nadai mega mayuh utai keka dibai iya legi. Tang mega nyadi kena nyediaka iya dulu. Nang sigi baka enti ka bejalai, enti ka mindah sebelah kampung. Matu sigi tumu belama nyediaka semua utai iya. Ngambika enti ka nurun legi enda segaut, ngambika legi lalu angkat, lalu nurun nadai. kaya-kaya agi. Minah ke sekali tu matu nang sigi enda mai orang. Enda jauh dia ka minah tu legi semina damping rumah panjai sida iya aja. Au kada ka hari agi tumu dia matu sempat mega ngadu ke senapang iya dulu dikena sia me senapang iya dia. Laban lama mega senapang iya enda dituchi enda dikenas. Semina ke dikenas iya ngapa-ngapa deh senapang iya ngelama tu. Pia mega nyediaka seterum ke chukup meh matu. Taja enda jauh iya mindahka sekali tu. Ngai nyadi mega enda mai seterum lebih. Pichin mega sigi dichas dulu enti iya ka mindah. Enti enda minah suah mega matu tu ngechah pichit. Diau di rumah panjai pichit enda tau nadai. Pengabis nadai enda tau nak bisi pichit dua tiga iti. Tang nadai ke nyadi bai magang enti nurun minah nurun bejalai. Au deh semua utai temu magang diadu ke matu. Dia chukup mayah ke ka nurun pia di ku jako. Dia di matu tu nadai betangguh agi. Angkat lalu mupuk mia kediri diri nurun. Sida serumah enti mindah semia dia aja. Nantu ka sida iya enggau ngai enda jauh ari sida iya enti mindah ngambi ke berantak agi pia ku sida iya suah madah. Nya meh matu tu nah nyanggup ka mai orang kediri nyadi meh pia deka ku jako ni ngelama tu kediri meh iya. Jarang dia begulai enggau orang ti ka nurun ngasu enti ka bejalai sebelah kampung. Tau umbas iya ga penyawa matu tudah bejalai kenu ku jerita ari maya iya nyudah ka malam mega nadai gih meda jelu tauka bekau jelu nyedia enti ngelama tau. Nak kala enda bulih agi iya enti bejalai. Semaya diaja bulih mia endang sigi ke bisi utai endang ke sigi agi bedau jelu menua sida Matu tu keno ku jerita. Enti baka diatu enti enda jauh angka nadai meda utai enti enda jauh mega. Engka pedis meh ka bulih utai enti baka ke diatu. Tang meh malam nya nyelai amat utai ba dalam kampung dia sepe tudah matu. Taap sunyi nadai didinga bunyi jelu bunyi utai. Enti ngelama tu dini be sekala ninga kampung sunyi bekenyah. Bunyi burung pen nadai didinga Tudah Matu. Nya meh utai ke nyelai maya nya sepe Tudah Matu kenu ku jerita. Apo, nama utai nyelai ma malam tu? Tan nadai dinga bunyi jelu. Pia deh ku Matu bejako kediri. Ka penap jaku kediri meh iya. Ukai nya bisi orang. enggau Idea. Au meda bekenya, belubah-lubah meh mantu mansang ke mua ke agi ngicha ke bisi utai de pia de ku jako iya udah nya dia mantu tu lalu niti. Kayu ke udah lama tumang. Endang sigi udu niti kayu nya dian ti lebuh ke bejalai. Kati enda pia, tadiya aja aja matu tu enti begiga. Ukai nya bisi endur bukai. Bisi mega endur bukai tang meh jauh. Mak tu laban ke ngasai kediri empu kediri. Enggai agi iya kelalu jauh. Nya meh ke sekali tu dia aja mih anti ka nurun begiga. Au belubah-lubah mematu tu tadi niti kayu nya. Ngan nyadi enda belubah-lubah. Enda leh ga enggai kelabuh. Taja kayu nyumbah sia ga pemesai. Nya meh maya matu tu baru ka datai ba ujung kayu nya kenu ku jerita. Dia deh matu tu ngasai kediri. Tah baka ke dijau orang. Berasa iya meh amat deh iya baka ke bisi orang ngejau. Nya meh iya enda mukai-mukai. Dia deh matu tu telalu labuh. ke baru akian. Pama penyauh matu telabuh ke baru akian keno ku jerita, dia deka aki matu nya tadi telalu terentak ba tanah. Udah nya terentak mega ba batu. Umah sia ga besai kenu ku jerita. Nyau manjung dia tudah mantu nadai kala-kala nyepi utai ngemedis nya. Tang umai diri parai meh mantu. Nina pia, dua kali terentak kaki tudah mantu nya tadi. Lama mantu tu ngenat ka kaki iya nya. Iya matuka nyingkangka kaki iya kenu ku jerita. Dia sepe iya, asai kena ulih angkat diri iya. Na ulih nyingkangka kaki tudah matu nya tadi. Kai nengau kaki iya nya tadi, nadai temu agi ga pichit iya. Semina senapang aja ka agi bisi ba iya dia. Kasih amat. Tudah matu malam nya. Akai kada anak patah kaki ku tu. Enti nak patah engka telajak pelaba ka aku. Pia deh ku matu bejaku kediri. Pia iya bendar ngenat ka kaki iya balat amat pedis. Dipurus iya nadai ke darah ba kaki tang meh nak nemu tunga ka madah. Pemedis kaki iya maya nya. Au nya meh dikebuk tudah matu mapi tekiak ke ba kuchik tanchut iya nya. Ba iya gagi bisi tekiak nya dia. Tekik matu laban ke bisi api bichit min. Nya meh kena iya betengau laban ke mulai kediri ke rumah dia. Sepi kaki iya sepiak enda alai ulih nyingkang dia dimatu tu tadi. Telalu betungkat ngena senapang iya nya. Nadai utai enda merinsa nya sepi tudah matu malam nya. Iya ga pijit nadai temu agi. Kaki mega raya pemedis-medis nya. Tanya ba tuai matu keno ku jerita. Makin dipansal makin ngentun. Makin pedis amat ga kaki sepe iya. Nadai iya kala nyepe utai asai nya. Au bendar iya mupuk mulai kediri meh kaki ke pedis nya tadi. Ukai nyeterang pigi ga ga picit iya nya. Ba iya kena jauh agi iya nurun tadi. Enti jauh ah. Kada ulih ah. Mulai kediri tudah matu. Au belubah-lubah me tudah matu tau nyingkang ke kaki kenu ke jereta. Dia dia ngasai ke baka ke bisi orang. Malam nya nitih agi iya ari belakang. Iya matu tu malik ke belakang. Nadai gia meda orang. Iya matu temupuk baru nyingkang kaki iya. Didinga mega baka ke bisi orang nitihka iya. Nyingkang deh matu, nyingkang ke orang nya. Ngetu dia ngetu mega orang nya didinga iya. Iya matu temalik baru ke belakang. Amat nadai gia meda. Orang ke nitih aki iya nya. Nya meh matu tu nyau nak nyamai ati. Nyau ngerenyang kediri bulu pegu tudah tuai. Pala nyau asai mesai sintung kenu ku jerita. Au na liat ditudah matu tu tadi. Nyepi baka ke bisi orang di nitih kia, Takde raie siam senapang nya tadi. Nadai betangguh agi. Telalu dikachit, telalu diletup kiam senapang nya tadi. Nadai ngira Iban tauka antu pia deka jaku. Nadai pajuh ini tia. Nadai pajuh endang ayan kediri. Pia deka matu bejako kediri. Senampang meletup matu pan lalu telentang bai kaki iya ke pedis. Ka iya manjung tang menyau takut ga asai iya. Udah nya tadi lalu beguai ga matu. Mupuk baru mulai kediri ke rumah. Dia mega matu tu ngasai ka agi bisi ga. Orang nya nitih ke iya ari belakang. Antu to pia dek ku jako. Enda ulih enda pulai. Enda ulih enda lari. Parai laban utai nya. Pia dek ku matu. Bejako kediri.
Dikumbai antu babi pengilang.
Yah peninga semua nyadi. Jerita kitai ke sekali tu dilengkaka aku naka tu dulu. Lalu enti kita bisi jerita beketu mega peninga. Jerita seram kini. Nadai salah tau bekunsi enggau aku au. Ila ku ngaga ke iya nyadi jerita ngambi ke bisi mega dikunsi ke kitai ba channel tu. Jerita tu mega jerita ke dikunsi ke orang ngagai aku. Au ngarap ke kita teperinda meh ngeninga jerita nya tadi peninga. Anih irau aku deka datai baru nampung ke kita jerita tu enti nadai penanggul.